Hakha khuapi lak teengteeng hi a ṭul maw, ziangtluk in a ṭul i a thupi timi te kha na hmuh dan in run hrawm thai kem maw? Mawle, si. Uh, tuah Pathian zarah kan Chinram ah zalennak tampi khuati ni siin, hmun ti ni siin sac kan ti ding min a aung hain le aho pawl kan dawi suak thai zau i i cumi ah Chin Ngi Naung i kan ram ti kan pom ni kan ti ding maw kan ham mi sung i sin a tedim khuapi tua tim tua nak tlan na satak in kan nei re rau i changpai thei top kan suar re rau tu khala cumin thei ruang ah

Cumi lo si len cu tu ta siano sian def ta an nuam tukmi cu kum upa pawl khi tampi kan lakah kan president si thokin kan vice pawl kan ags lak khala sela kan tuan pia upa tampi an tel an tel ko nan sanan man san man zet in ah, hi dothlennak ah kan ṭuan tlang a si i cu ruangah Pathian khal in hlawhtlinnak, lungrualnak in pe i ke kan karh tlang thai. Tu kha cu mino pawl ruahnak ti ve ten CDF Thlantlang CDF Hakha avun si ve ten zoh niam ci, ngai nep ci, idea thang ra suak mi kha

uh, kan tum lo kan tum lo i asin nain biuha ya tu in sut mi question kha run san ding a si len cu Chin ram zalen ram Chin ram kul Chin pi ne zalen ram kan si thainak ding ah cun a tul teng teng tu khala sac in himi yuikauh puai a tuah tum a tu yang yuikauh puai kan ti ding same election a tuah tum mi ah hin Hakha tu a thei a si len Lai ram ah ka tuah Chin ram ah ka tuah tin lei tlun khala international pumpi hmuh ding ah a au ding Cu lawng si loin an mah i mechanism kan ti ding i SAC mechanism duhtawk hi myodaw bik hi a ran rero a si len cu myodaw bik cutin khatin ti khan khat lam hrang ah nei ngai hi a iah a cumiat tam tuk a um ding. Cu ruangah

Zawiram hmanh ah aa sitṭui pawl tiin kan ti mi khi um lo cu. Kan i kan Chinram cu Kawl pawl khal in an aa kan cah lonak kha mioh nih a sue a um a rak um rero mi hmang in in rak tuai tu kan rel ve hin. Cumi zo in kanmah zong ah tu khal ah hrinnam a sui tla kha an run tuah la lai i cu vek deuh nuan khan tu ya um hi ah kan ram kulh pi i zung hua hua i lu bik pawl an taunak him dam tein a um re ro lai si len cu kha chu kan duh mi bargaining kan va tu anak ah

SAC thawn kan tuan tlang du i kha a si len kan nih cu SAC thawn hi tin kan tuan tlang ding ti zong lo lo i lang han tak i SAC kan tuan tlang pi du a si len cu kan kap lau pai cu cuti a si cheng lo i kan au rei raumi federal democracy kan nga thainak dingah ti kan au rei raumi mipi hnena thuneihnak um se min aung hlaing le a ho pawl a mit piat chi mong kan tuah ding i kan au rerau lai ah kan kapa silen chiatnak a thleng pang ding ti vek zong in maw phunphun i rak au an um a silen kha cu khami kha cu cawhlan hi i a linglet mi a si ding i cu ruangah khuitok kan tuah mi falam kan ka tim kan ka ah Mindat kan ka Kampalet kan ka Matupi ah thlantlang ah pisat mu cu hre khat a um ding cumi a mal thei biak ding kha cu kan zuam ding CDF Hakha khalin a zuam ding thlantlang khalin a zuam ding PDF zau len a in te pawl khalin an zuam ding i a kiang kapi a bawm tu a support tu khalin kan zuam pi ding i mipi thilri mal biak cun a pawimawh bikmi mipi nunnak hno tuah theizat tuah i hi dothlengnak ah kan ram ramkulh pumpi zalennak a thlen thainak dingah hi tok i um ringring ahcun uh, full victory kan ti ding i a zapi zalennak kan ngah thai da lo ding hi partial a hrek khat zalennak lawng kha kan ngah thai ding i ziang ti hmanh in a remcang lo ding cumi cu a thei keukeuk tu biak cu ṭawhlang i ah kum sawm thum leng kum sawm ni zikte ka ṭuan a titu pawl khan an thei fiak sawn ding i cu ruangah hi mi hrang ah cun a poimawh mi cu kan ramkulh pi kan miphun pi zalen ter kan duh ngai maw maw am minin do thlengnak tuain hlawknak kan hol so do thlengnak min salin kanmah bulpak, kanmah pawlkom, kan innsung sang hrangah sum le pai maw thuneihnak maw kan hawl so timi kha cun question ding kha um ding nan chumi lungput idea si lomi mino tha tha CGF ha kha hruaitu kan nei thantlang hruaitu pawl kan nei thau thau ko i i an aure rau ko kan zum ngam payu CGF ha kha